Dros y pymtheg mlynedd nesaf, bydd Trafnidiaeth Cymru yn buddsoddi pymtheg miliwn y bunne i wneud pethau'n fwy hygyrch. Mae Nathan Stevens, yr athletwr Paralympaidd, ar daith i weld pa mor hygyrch ydy pethau wrth deithio ar y trên heddiw. So the majority of my travel has always been me driving because my experiences with public transport hasn't really been the best. So we're going to travel by train from Bridgend to Swansea just to see if it's changed since the last time I've used it. Cynllunio eich taith. Gallwch drefnu eich taith drwy wefan Trafnidiaeth Cymru neu drwy ddefnyddio amserlenni papur. Mae sawl ffordd o brynu tocyn, drwy'r wefan neu'r ap, ar y ffôn, mewn swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu o beiriant tocynnau. Os nad ydy'r opsiynau hyn ar gael, gallwch brynu tocyn gan docynnwr ar y trên. Mae cardiau rheilffordd pobl anabl a chardiau rheilffordd pobl hŷn yn rhoi gostyngiad ar bris tocynnau. Mae gan rai teithwyr anabl hawl i gael gostyngiad yn awtomatig, felly efallai byddai'n werth ystyried hyn cyn prynu cerdyn rheilffordd. Yn yr orsaf, mae dolenni clyw, lifft, cyhoeddiadau ar y platfform a sgrinau gwybodaeth ar gael i wneud pethau'n fwy hygyrch. Mae cyfleuster llefydd newid ar gael yn yr orsaf, sef ystafell fawr gyda thoiled, mainc newid a theclyn codi. Mae pwyntiau cymorth yn ffordd dda o siarad â rhywun os nad oes neb ar ddyletswydd. Wyddoch chi ein bod ni'n gallu rhoi cymorth i chi ar eich taith. Does dim tâl am hyn. Gallwn eich tywys ar y trên ac oddi arno. darparu ramp a rhoi cymorth i gario'ch bagiau. Rydyn ni'n deall bod ambell nam yn weladwy ac ambell nam yn gudd. Mae'n well archebu'r cymorth 24 awr ymlaen llaw, ond os nad ydych yn gallu ei archebu, fe wnewn ni'n gorau eich helpu. Rydyn ni hefyd yn gweithio ar ap newydd i roi cymorth i ddeithwyr. ar y tren. So far, so good. Uh, the staff at Gen Station were extremely helpful and uh, made sure I got on the right train at the right time. Uh, the assistance was there when I needed it, and so far the process has been really good, so really impressed at the moment. Mae o leiaf un lle i gader olwyn ar bob tren a seddi benoriaeth i gwsmeriaid sy'n gallu symud llai. Fel y rhan fwyaf o gwmnïau tren, gallwn gludo sgwteri neu gydeiriau olwyn a phwer, sydd heb fod yn fwy na 70 wrth 120 centimetr, sydd â chylch troi o 90 centimetr a phwysau cyfun y cwsmer a'r sgwter yn 300 cilogram. Gall y tîm cymorth roi mwy o wybodaeth cyn i chi deithio. Rydyn ni'n deall bod system drafnidiaeth gyhoeddus brysur yn gallu bod yn anodd i gwsmeriaid, felly, mae Trafnidiaeth Cymru yn cefnogi'r Cynllun Waled Oren. Gallwch ysgrifennu cwestiynau neu fanylion eich taith yn y waled a dangos y waled i'r staff. I gwsmeriaid yn teithio gyda chi cymorth, gallwn roi tocyn i'w roi ar y sedd wrth eich ymyl ar gyfer eich ci. Gallwch ailddefnyddio'r tocyn hwn.
So, here we are, arrived in Swansea. All in all, a pretty stress-free journey.

Rydyn ni'n gwybod eich bod yn haeddu gwasanaeth o'r radd flaenaf, felly gobeithio bydd pawb yn croesawu'r gwelliannau newydd a fydd yn dechrau cyn bo hir. I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, neu drefnu cymorth wrth deithio, ewch i trctrenau dot cymru neu ffoniwch dim 333 dim dim 50 pump dim un.